دیر ہے یا سویر نہیں تھیندے روح دے رشتے تا زیر نہیں تھیندے جیویں کعبے دو کنڈ نہیں تھی سکدی تیری وستی دو پیر نہیں تھیندے مہربانی تھی دیر ہے یا مہربانی تھی دیر ہے یا سویر نہیں تھیندے روح دے رشتے تا زیر نہیں تھیندے جیویں کعبے دو کنڈ نہیں تھی سکدی تیری وستی دو پیر نہیں تھیندے اور رت پی گئی پیت پرستیں دی تیری عادت عہد کشی دی جے ڈینہ دا تھئی بے رخ جانی ہے موت محب زندگی دی میرے سر دے صدقے پوری کر ہر گال اپنی مرضی دی میں آصف آلنا جوڑ کی دے وت دعوت چھک بجلی دی میں آصف آلنا جوڑ کی دے وت دعوت چھک بجلی دی اساں قرب دی قامت کچھنی ہئی سب قرب دی قامت راس نہیں ہئی ہنج ہولے کرن لو ڈوکھ اپنے ساکو سمجھ کریں بے آس نہیں ہئی جھاڑے جڑ جڑ دڑکے دان کیتے ایکو ایکو سوچ سرو کوئی بھم ہاں جھڑ جڑ جڑ دڑکے دان کیتے ایکو سوچ سرو بھویں واس نہیں ہئی اسمان بھی مکریا گئے آصف تیرے نام دی کوئی ارداس نہیں ہئی ساکوں جاگ لگی ہے جاگݨ دی ساݙی دید کوں دید دے بھالے ہن اساں عشق دے سوڑے سکے ہیں ساݙے لیکھ اچ درد کشالے ہن ساکوں جاگ لگی ہے جاگݨ دی ساݙی دید کوں دید دے بھالے ہن اساں عشق دے سوڑے سکے ہیں ساݙے لیکھ اچ درد کشالے ہن ساکوں ݙیکھ کے مونجھا کیوں تھیندیں سارے آصف سارے آصف سیت نرالے ہن نہیں پکر سکیں دے مستق دا تونے پوہ دے ککر پالے ہن اور غزل ہے راندا ہے قائم جیرا صبر دی سبیل تیں مولا کرم کریں دے انجھے علیل تیں راندا ہے قائم جیرا صبر دی سبیل تیں مولا کرم کریں دے انجھے علیل تیں عمرہ دراز ڈیندے متاں سنبھل ونجے عمرہ دراز ڈیندے متاں سنبھل ونجے منت تے کہہ نہیں تھولی رب دی رضیل تے عمرہ دراز ڈیندے متاں سنبھل ونجے منت تے کہہ نہیں تھولی رب دی رضیل تے اور لٹھے تے لٹ پہ گئی ہے ملدا نہیں کورا خاصا لٹھے تے لٹ پہ گئی ہے ملدا نہیں کورا خاصا سوڑی دے میلے استر کھلدن شنیل تے لٹھے تے لٹ پہ گئی ہے ملدا نہیں کورا خاصا سوڑی دے میلے استر کھلدن شنیل تے اور محبت دے جوش جذبے قاتل بنا ڈیتے محبت دے جوش جذبے قاتل بنا ڈیتے بیا تا کہے نہیں رنج کی بھرا کو حابیل تے محبت دے جوش جذبے قاتل بنا ڈیتے بیا تا کہے نہیں رنج کی بھرا کو حابیل تے مونجھا جڈاں وی چینداں سر کوں جھکا کے ڈیہداں فوٹو سجائے می تیڈا من دی سفیل تیں مونجھا جڈاں وی چینداں سر کوں جھکا کے ڈیہداں فوٹو سجائے می تیڈا من دی سفیل تیں اور بدرا دی اک لکائی رکھ دے اندر منیر بدراں دی اک لکائی رکھدے اندر منیر اعتبار کرنا ہرگز ساوݨ دی ہیل تیں